Fedrwn ni ddim gadael i hyn ddigwydd, dyna neges y naturiaethwr Iolo Williams wrth ymuno ag ymgyrch yn erbyn cynlluniau ymestyn chwarel yn Nhre Dinbych. Os bydd cwmni Breedon yn cael caniatâd gan y Cyngor Sir, mi fydd rhan o goedwig a chaea yn cael eu colli. Mae'r cyflwynydd yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno deddfa i gosbi unrhyw rai sy'n torri coed hynafol. Mae'n gohebydd Elen Wyn ger safle'r chwarel i ni heno. Elen.
Nia, O na, tua 70 o bobl, yn blant ac yn anifeiliad, wedi dod at ei gilydd ar y caeau yma p'nawn 'ma i ddangos eu gwrthwynebiad i'r cynlluniau yma. Mae'r caeau sydd dan sylw'n agos iawn at y dre, mae'r chwarel oddi wrth ffenestr coed yn fan'na ac mae 'na deimladau cryfion iawn yma. Cymuned yn dod at ei gilydd i ddalu tir yn llythrennol, achos mae'r caeau yma dan fygythiad. Na, fydden ni'n colli'r coridor yna i gyd, y, y coed yna rhan fwya'. Drws nesa i'r caeau, mae 'na chwarel, ac mae 'na gynlluniau wedi eu cyflwyno i Gyngor Sir Ddinbych i ehangu. Da ni gyd yma achos da ni'n timlo o waelod calon am gynllunie Breedon y cwmni i fwyta y ceue ychwanegol ma i estyn y chwarel. Yn dinistrion llwyr yr acces i'r i'r ceue ma sy di bod mor bwysig, oedd o mor bwysig i fi pan o'n i'n ofalwraig, ma di bod mor bwysig i bobl lleol yn ystod y Covid. Ond ar y nodyn gwyrdd yna, Mair Jones, mae'r cwmni'n deud y byddan nhw yn plannu coed yn lle rhai fyddan diflannu'n sgil y datblygiad. Tybed be, mae hynna'n un o'r lefelau mwyaf ridiculous o'r holl gynllun. Mae 'na ymgynghoriad cyhoeddus ac mae cwmni Breedon yn deud eu bod nhw, fel cyflogwyr lleol, wedi rhoi cyfleoedd i drafod a chysylltu wrth iddyn nhw baratoi y canlluniau. Mae'r ymgyrch wedi denu cefnogaeth o bob cwr. Yr ateb syml, yn enwedig y dyddiau yma pan 'da ni yn gwybod effaith cynhesu byd eang ac yn y blaen, 'da ni'n ei weld o rŵan, mae mor sych, wel, yr ateb syml ydy peidio torri hen goed, ac ella bod hi'n amser i Llywodraeth Cymru ddod â deddfa i rym sydd llawer mwy llym, sydd yn diogelu coed fel hyn, fel bod hi'n hollol anghyfreithlon cyffwrdd â nhw. Dyna pa mor bwysig ydy hyn. Mae o wir iawn boss, dwi fetrem credu bod nhw'n cysidro ffasiwn beth, bod yn onest. A Nel, dych chi'n teimlo'n gryf am ei gyd o ddyfar y tŷ? Beth dych chi'n deimlo am hyn i gyd? Um, Wel, da ni'n dod am dro lot rhwng fyma a teimlad bod hanner hanner cae yma ar un nesaf mynd i fynd o bro tyllau. a lot o anifeiliaid a planhigion yn mynd i farw, dwi'm yn teimlo'n neis iawn. Wel, da ni'n teimlo reit drist yn dydan? Da ni'n dipsetio braidd amdan yr syniad fod yn onest. Yeah. Be, mae o'n just yn mynd i bod yn collad anfarth i pawb, a mae yna lot o factors. Mae'n lle um, magical dwi'n meddwl, andros o, um, dwi'n hoffi eistedd yn y goedwig a cerdded yn y goedwig a casglu pethau, Ac um, yeah, just, just yn eistedd a, a golygfa hefyd, mae'n um, hawdd iawn. Teimladau cryfion a'r ymgyrchwyr yn galw ar gynghorwyr sir i ddod at eu coed wrth ystyried cais y chwarel. Ac mae gan bobl tan hanner nos nos fory adael i Gyngor Sir Ddinbych wybod be maen nhw'n feddwl o'r cynlluniau. Nia.